Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
tanihi loko ndzi vurile leswaku ri timhaka ta ka gaza ti lo tata poto ra galaza namuntlha hi fike hi vona gagaxa a endla nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa facebook a dye biriviri Naswona eka nkandziyiso lowuwani a angula nkandziyiso wa mfundhisi loyi a nga endla nkandziyiso na yena a karhi a vula leswaku ri ti-influencer ta ka Gaza vo lo swi fambela laha a nga boxa vito ra kokwani Chauke a boxa vito ra Gagash a tlhela a boxa na vito ra mininjhere Philani. U kombise leswaku vanhu lavawani va ye eRed Room le Rivonia va ya va ya khendla. Lowu nkandziyiso lowu wu nga fika wu ba bembele kumbexana ku hangalaka ka swiyenge swa mabulu. Se namuntlha hi vone Gagashi a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a angula nkandziyiso wa mufundhisi. A hi rhangeni hi tlangisa nkandziyiso wa mufundhisi ivi hi ta hetelela hi nkandziyiso wa Gagashi loko a angula nkandziyiso wa mufundhisi.

va influence ku a young generation vana lavatsongo ku ya khendla va ya ti-red room va ya va ya khendla va khendzela timali na mi ri buka kumbe na mi tsundzuxa ku loko mi nga hundzuki mi nga stopi ku influensa vanhu mi ta fa mi ya tiheleni si topeni ku influensa vanhu mi tlhela mi tivita ti-great influencer tiko ra ka gaza mi influensa vanhu mi influensa matsonga mi ya mi ya khenda kwale mirivoniya mi khenda wu kona mi ya mi ya lava tinyoka mi ya tlela na tinyoka mi fika mi va na timali ka mi ku timali leti mo ti tirhela kasi ma swi tiva ku mi tikuma kwini timali leti ma swi tiva ku mi tikuma kwini mi ti-great mi ti vita ti-great influencer ta ku rhumiwa hi sathana hundzukani haleluya vakokwani chauke vagagaxi va va vamanimani va philani ni ri hundzukani mi tlhelela ka xikwembu xikwembu xa mi rhandza haleluya loko meseji lowu hi ta wu posta ka tiktok loko u kuma mfumo kumbe un'wana wa n'wina loyi a nga ta wu kuma a wu ya fika eka n'wina mi ri hundzukani mi tshika ku manipuleta vanhu mi tibyi mi tumbela nga ku mo tirha nga ku mi na ti-business ku ri ku ma swi tiva ku mali leyi mi yi kuma kwini mi ya ku khendleni mi ya ti-red room le rivheni ya mi ya khendla mi tlela na tinyoka mi nyikela hi ti hi ti-spams ta n'wina ku ri se mi vuya mi influensa vanhu mi ku n'wina mi na timali ku ri ku mi ya khendla mi chumela evhangeli ya sathana hundzukani va ka gaza gaza hundzukani xikwembu xi le ku mi voneni hundzukani xikwembu xi le ku mi voneni khuzekani ka mhaka leyi mi yi endlaku hi vito ra matimba ra hosi yesu kreste amen wolowo i nkandziyiso lowu nga endliwa hi mfundhisi a karhi a hlasela ti-influensa ta ka gaza sweswi a yeni ya vona nkandziyiso wa gagaxi loko a angule eka nkandziyiso luwa
I'm very disturbed. There is a guy called Jacob Mavasa or whatever. Jacob was whatsoever. I don't believe he's a pastor, but um, just somebody who's obsessed with fame or somebody who's trying to to be relevant. coz wa swi tiva ku loko o vulavula a ku gagaxi swi nge endleki swi nga fiki laha lavaka kona that's why even some stupid people kwala ka ti-tiktok when they need fame they, they, they just mention my name when you are big you are just big there is nothing that you gonna do ku va ku ri a ni ri ni fame ya ku ta yi ri hamali a ni yi lavi but i know i'm very i'm very good when it comes to this nonsense and then rhandzi vanhu that's why kuma ku swilo swo tala eh, they know ku ri once they mention my name eh, swi swa vo swi ta tiveka na kolomu loko ku ri a swi swi nga fiki laha swi swi fika kona because whenever they speak about it themselves or no one listens to that that tells you a lot you cannot uh, open a platform ya ku ti-enemies ta me ti kota ku vulavula leswi ti lavaka ku ta vulavula swona because i've got enemies a lot ebile so but the moment you bring you drag my name aka swilo swa wena leswi nga laveki mina vuchumayeri bya munhu a byi vuchumayeri bya munhu i don't disrespect pastors but one thing i've noticed hi nga ku se a vo khongela se vo loya mi ya n'wi byela misa luya va ri mani jacob that's why a ri na mavito ya tidonki la kahle enhlokweni a nga kahle la va tsari na mavito ya tidonkinyana va ku jacob u n'wi vona jacob wa two months aka plus leswi va nga dinga tibiyela ke loko i ni twela ndlala from the word go wo vhe va munhu yaloye a nga zanga mama vo vhe va kapusa mukapu xixexo that's why a nga ri kahle na nhlokweni makaza i'm not trying to justify whatsoever or swin'wana na swin'wana swilo mi swi hleketaka but the sooner you accept ku la misaveni ku hava swi swa tirivhonia ku hava tinyoka ku hava yini yini yini la misaveni ku tirhiwa the better you'll be stuck hi swi swo swo byeriwa hi munhu swo phuva we i ri khe hleketa ku la misaveni ku na tinyoka ku na yini yini yini i loloha ku tirha wa swa fanela va va na tinyoka there is no such kind of things i mani a nga tshamaka ku yi voni nyoka ya mali a yi ta yi lehe ngopfu there are people who have failed in life lava ni swi tiva ku ah, there was no way a ta va a ta va ri na twenty wa tinyoka ta kona yi fika ku ri na tinyoka la misaveni so mali yo tirhiwa kumbe yi yiviwa sweswimbirhi sweswo loko ku nga se tlhariha ta tlhariha ku ri khale mali yo tirhiwa kumbe yi yiviwa

va ri umala phalavura loko ni twa mi n'wi byela nga ni tweli ndlala mina people vanhu lava loko se neti a ku gaka xi moho a hambi u n'wi tambela hi ku langutela i khome hi ndlala munhu yaloye a swi boyisi n'wi dyisa nchumu u n'wi byela ku ho a neti a ku gaka xi ku ho a ku mbum i ku natswa kumbe a nga xurha vanhu lava va khome hi ndlala majority i ya veka xipikara henhla ka khumbi laha kusuka na phayiphi laha a tshika ku hlamba phayiphi yi nga laha i ya vulavula hi mavito ya mina ku mina ni endle yini ya lona ehe ku na vanhu na ti-influencer ta ku ri there is no such kind of nonsense people if you are big you're just big god loves you are just favored by god's what they call as god's favor god's grace the grace of god is sufficient ku va yi ku fik- xi ku fikisa laha xi hlwelaka ku fika xikwembu loko xi ta xa ku tlhavela xa ku tlhavela xi na nkarhi so some people assume ku ri those things is through witchcraft is through overnight or whatsoever if you're not favored you're not favored maybe i will appreciate matimba ya xikwembu enough you just need to keep on praying fame se yi lava ngopfu na swiphukuphuku hi nge teki fame ni ka munhu wo ka nga hlambi we have no time for that eka laha ni tela tela hi ti-brandwood laha a pfuka a vulavula swilo leswi a vulaka ku ta swi vulavula hi vito ra mina mi ni byela ku ni ta n'wi lowa a fa mehe loko la ta ni bayizela a ni ri ye wa khongela ta ku loya i fa mehe loko la ku ta ni bayizela ximbangwaka mi yi lava hi tindlela tin'wana i ku fame leyi mi yi lava hi tindlela hinkwato so you must learn to respect vanhu van'wanyana swin'wana swi bohi swi bohi a na swi ni khumba ni ta twe bari no vula ku it's good sometimes munhu a ti vitana mufundhisi a lwa na swoho a recruta vanhu a ku recruta vanhu mavito ya vanhu un'wana a tshame kwalaha omonyo omonyo omonyo oh, hey, and what, what was so amen about it there was nothing amen there vanhu mi ta phuva ku ri mi ta tlhariha ku ri kale loko ma ha landzela vanhu vo phuva mi ta tlhariha ku ri kale vanhu va phuvini lahandla fundisani leswiwani xa ku ya ku tirheni na ku famba teketela vanhu ti-five rand xa ku ya ku tirheni swi mban'waka xa ku ya ku tirheni a ku yi ku tirhweni a ku na nkarhi wa ku wa mi famba ku tirheni kumbe ya ku yiveni that's it mali yo tirhiwa kumbe yiviwa sweswo ntsena a ku na swin'wana swo tirhisa swo fana na sweswo se wena ku yiva mali kombela kunene va ta ku nyika ti-five rand ti le kerekeni munhu wa ti-five rand mina nkarhi van'wani van'wani before mi ku ti vitana vafundhisi i fanele i rhanga i fanele ya ka interview and then hi questiona your level of understanding or your level of maturity mfundhisi wa ndlalanyana na hi wa hlupha phela kumbe hi ndlala u ni kombela hi ku tlhavela wa kombela phela mfundhisi kombela ku doneteriwa xitulu kumbe ku nyikanyana na sawundi nyana ku vona swa hi la ku sungula ku duma hi mavito ya vanhu katantara a xipikara xexo wa ha ku pfopfonyo pfopfonyo pfopfonyo loko ri raha na gomu ri ro biha swi bihi ku kombela ku mi masipala ni kombela mi ni tlhavela ni ku tlhavela ya dya na xisata xa wena hi ku munhu wa ku i na nsati na ye nsati wa ku u a ganga swiphukuphuku a ku mfundhisi ndeni ma ku mfundhisi wansati i fanele a pfa a vona ku leswi se huma ndleleni van'wana ri nyopfi nyopfi nge swi cinci swi sweswo if you're not smart you're not smart there is nothing that i'm going to do unfortunately munhu murhi wa ku nyika munhu vutlhari ni hava me ma tambelana ndhawu leyi si nga joyelana loko munhu a lava ku chuluka ya chulukela le kule leyi oh, va jakopo jakopo wa ingaku se wa ni bayizela un'we ni ri na is t-shirt ya hayi na khense twenty three thousand hmm. na khense khale nga ni xi xavini loko ni heta ku xava na kokwani jakopo va landzela nkondzo wa tuva na vona va xi landza wa le 23000 vo tsakela ku yehova swi tivaka ve va landzelela nkondzo wa ti vona vo va va dopadopa e 23 a swi tivaka mi ta vodlina swi fikile ka ku mi ni vutisa ku mali muni se ni hlamulela mahlweni e 23 23 maxaka lazina na ina loko ko tshuka ku ve na loyi a lava ku ta vutisa hayi i 23 swi ti chiperini ku va 23 ntsena so ni ta n'wi vona kahle luya luya u fanele ni u fanele ni maka sure loko a ha yimile kwala xikhumbanini laha ni fanele ni phusha xikhumbana xa xi n'wi wela nhloko liya na ntima vanhu loko va la ku penga va va phepha loko penga a nga swi bohi ku a za rhwala maphepha wa swi kota ku lula mavito ya vanhu a nga swi tivi ku vulavula hi mavito ya vanhu

gaza liya hinkwayo a ku ta ku na tindzhundzhungu hi lero a wu ta tsandzeka no dya vuxa loko a ku yinyoka yi huma a the way mi nga chaviki na swilo xi swona emisaveni ku hava sweswaku munhu u ta ku ku na nyoka ku na nyoka ku na nyoka va tirhiwa la kumbe yiva that's it it ends there u nghuma bayiza mani okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela